Araň piri pomidor, demiriň piri teledor, saçyňda araň gurar, kelläň içinem araň gurar. Köňüllidir hyýallar, göte goýar aýallar. Erkek ganda arhan bor, heleýe gara tarhan bor. Naharyň ogly manty, maşynyň ogly alty. Heleýiň ogluny orta goý, maşynyň ogluny barta goý. Aýalyň jotda bolmasyn, jahyň jetde bolmasyn. Ülümiň jahy, öýdäkiň jahy diýýär, toý boldy. Obaň içinde pomidor bar, pomidor. Bir ýaşuly aýdýar, iýjegiňe kämil ekeniň-dä, ejeň eken owadan. Bogat berenler-dä. Öňräk daş gelýär, daş gelýär walla. Biri aýdýar, ýukarak geldi, işiňe bir ýazsa ejeň. Ýuka berme gyýaň. Ýaramok diýipdir, ýaramadygyň ýumruk gitýär. Şu ýumrukdan bir gapdan ýumruk gitip görmedikler, ol götermemiş-ä daş alyjylar. Ýumrukdan bir gapdan nesip. Gelenok diýýär-de, beýlesinden içmän, beýlesinden deşläp gelenok. Şeýdýär-ä lyk-lyk bada. Içini görýär, horaz dik duran sary berip barýar eje. Horaz garkdy galany. Sulatlar diňläri ýarma kada ýok endi aýlap gördüm bolýar. Hör awtobuslar da ýör awtobusy şäher aýlanyp gaýdalyp. Agşamyny öňünde oturdaýypdyr-da, ýer bolman, köne awtobuslar. Her gezek ýarym ýalaňaç aýallar münýär diýýär-de, Bulaý diýýär, ata men galyp barýan daýza garik diýdiler. Ejeň şular ýere çümüde kelläň batalaga degýär indi. Ogudyňda ýaşuly goýup barýanlaryň. Şolaň ýapyşyp duranyna ýaş oglan peýan yrgyllap, bir gelin çagasyny emdirip duran peýan sorýar, Gelin-ä, çaga näçe aýlyk? Iki aýlyk. Siweşe çykanda dowjadan bolýan diýseler. Ol Abdylla Kündüden gelýän bar eken-dä, şu wagt çykanam maý ýerçöli diýen gurundan gelýän bar eken-dä. Ýaş oglan öýlenip duran Hudaýar bir manadam aýyrmandyr-da, ýaş oglan öýlenýär, Bu doýar bir manada maýyp tykyrdatmadan üçin getirmeýin ondan-a iýleň oýnarlar. Boşşalyk bilen oýnar. Ýaş oglan öýlenip dur bu doýar bir manada maýyrmandyr-da bu doýary. Ýary gije kakasy ýaşlaň jaýyny diňleýär diýýär-de. Gelin aýdýar aýyrsana aýyrsana diýip. Başyndan gagazy gyrýar. Aýyrma ejeň, özlerem bir manadam aýyrmadylar. Hak ol ogul Hindistana gidýär, Türkmenistana gelýänçe goýun aýdyp gelýänler. Maňa-da bir goýun. Ämin. Bir maşyn gum dökülenem bolsa äminlik gelýänler. Türkmenistana gelýän Ak işan janada bir goýun diýipdir. Paka 49 goýun bollar, beribilýäňmi sen diýipdir-de. Ak işana berje galan sikim alsyn diýýär. Eýlekiden danana ol genne. Türkmen oglan Moskwa gidýär, Alla paçawa bagşa öýlenjek pul käňir musulman diýip. Alla gorýar, näçe aýlyk alýaň diýipdir-de. Türkmenim müň dollar, müň dollar atyp bolýar kagyzma diýip ony bar göterdi, kowup goýberdi-de, bir hepdeden alla zorýar, näme gidişiňiz şol heýkelediň öýdýänini. Oglan aýdan welin ejem bilen maslahat edip gördüm, olar ýa syçak gelin bizä gerek däl diýip. Tuwalýetine bir horlan kagyz gidýär. Aýdýara, oba bolup Mämmetjan Mira bir muçuk diňläliň amjak. Geç şofýora bärik geç. Gel aga da meň ýanyna turdur aga gel. Gel aga meň ýanyna turdur topur. Ha wa mire wa ýanyna turan ýa nära aga durlar. Mehmet şan owa bolup mirap etdiler, ony arka suw görmän soň gatla dirap etdiler diýär. Mira aýdýar jaň edip siň daň bilen sik işiň wa meň bilen diýär eken. Öýdäki men akun ta barýan diýipdir. Ul ile bärik gelýär gaga sen nire barýan. Şu akşanyň hormaty beýikdir. Şu otur diýdi oturýan, tur diýdi turýan men.
Ýat diýýä bu ýat haýmagyny näme şolar näme berip. Ýok. Aňa senen öp baranoklar ne bolýa. Sen de bizde ýaşaýan. Howsandan bir potura da alypdyr, suw ýok diýýärdi. Ýagmyr ýagdyr soltanym, suw sap gapyr howsanyň diýip. Bir hepbelerin jala gelip, pagta da ýok, gyşa da ýok, kepbe de ýok. Potura tütünme goçup, ýagmyr ýagdyr soltanym, Ejesiň gitdiň howzanyň diýen ýerinde hiç zat ýok diýýär-de eje. Jany welin bar adam ýok. Aýal maşgala dutara barypdyr, dutar şeýdip öňürýär eken, geleje bäriň zat ýok. Aýr eliň gyran degen diýip. Baryp glawwraja nazar salp edýär. Go dutarymyz hem jap dullar. Gelip gidäýbärik, bizar boldum diýip. O näme üçin şeýdýär? Dogtar aýdan bolýa gözüm görenok diýipdir-de. Palabraç aýda gözüm görenok diýip men ki näýleýäň aga sen. Çocuklarsa belläp gidip Kaka hey düýn galan gelnimize me çilim çekip dur. Goýar howi demesene de. Ertesi barda ýokary işläp dur onda.

Amerikan Rober çykart diýä, bir gijede 60 owur tutdy diýä, Orsýede getiripdir 40 owur tutdy diýä, Mara getiripdir gökje owrunda Roberde urlap gidäýipdirler. Gurbak gaýdýara, gurrup gurrup edýara, o ýurt bu ýurt Mara bir gowy ýurt diýen bolýar. Ýaşym balyp oturynda, bal kiminki aryňky diýipdir-de, on nejeň aram maryňkydyr diýip. Ardanjyk gelýär-de. Şäher jaýlaryň içinde kartoçka bar, sogan bar. Süýt bar, balyk bar. Örünje daşda bir peýam ýatanam bar, ejeň. Eý, toýdan hem ýada o gelin ejeň. Edil aşagynda ýygyryp duran ýaly. Birine ýigrimi million opel lap geler, dost. Munyň aýagy ýer eken diýipdir-de. Bärde gaýda mende ýigrimi millionuňa gogurda guýýandyr indi. Eý, ýag iýýär Hemme zadyň hossary bar-da. Dogry dämi? Hemme zadyň hossary bar, hemme zadyň ýeke gelen zat ýok. Umuman, aşyklardan öwrenmedim söýmegi. Diňe sögülip ýörendir öýtmäň şu zatlaram bardyr. Aşyklardan öwrenmedim söýmegi, Ony kükräp gelin ýazym öwretdi. Ak çawanyň yşagynda küýmegi, Başda göwün beren gyzym öwretdi. Asmandan inmedi işjek-iýjegim, Serpaý berilmedi geýýän penjegim. Ýol diňe ýöräň çiň enjegin, Bu çöllerde goýan yzym öwretdi. Ýyllar göýä ýyllym atyň toýuna guý, Deprinmeseň, bardyr çaňda goýma guý, Geçen asyrlaryň ahyn duýma guý, Düldüliň edem sazyn öwretdi, Haýp hanjaň ýeledigin iýip dagyn, Bili bilmän, kän diýip bäk birik dagyn, Döwüm nandan äpet zadyň ýokdugyn, Halal desterhanyn duzy möwretdi, Dakyp adamlyň Birem çynly dünýä bize ynanaýypdyr janly, Ýalmasaň-da, çoýup-da bolmaýanlygyny Ojakdaky elwan közüm öwretdi diýýär. Berekediňizem kän bolsun. Sebäbi biraz ulurak adamlar oturdy-da menden ulurak. Men bulardan gijiräk geldim-dä mara. Hawa. Dost diýipdir, alty aý türmede oturdyň, ony yzyňdan gelen bolmaz diýipdir-dä. Bar, şu taýda ejeňi dikeýin diýýär. Asyl ýatyr eken-dä. Iň soňunda, oglum, injil guplap gaýdandyň-a diýen muny indi. Oşony görüp asyl ýatyr eken-dä. Biri ýetmiş sany goýun ogurlap, alty aý türmede oturyp geläýipdir-dä. Gelen günem bir goýun ogurlaýypdyr-da. Agalar aýdýar, aljak niçe? On goýun ogurlapdy, tylap.

Zeýnepgülem gelnanjy gün Jora jan aglan bolar-a diýipdir-de, myňa gelen bolup, bärde gaýdaýar diýip, baran ýeri hem aglar-da ejeňiz geýinýär diýip. Erkek alyp gitmeliler, götüňize dokma ejeňiz geýindi. Men ýok bolsam daşyma ýigrimi bäş ýaşat diýip beziýär-de, kaka sokma segsen ýaşadyň, şo ýigrimi bäşe çen gowy gün gördüm, galany aldy-berdi, nirä ýörýänim bilemok diýip, ýok boldy ýigrimi bäş ýaşatdyk ýaşulyny. Eý dosty, kakaň segsen ýaşap dämaý, şo ýigrimi bäşe çyn gowy gün görüpdir, galany algy-bergi. Dosty bolup çagalaryna aýdýar, men ýok boldum, boldy-da, öldi diýipdir. Hiç zat görmedik diýýärä. Öz çagalaryma şu alty million gerek diýýär. Men dökýän biri, etýän biri, eýsem, sen nanja gidýärler-ä? Edýän biri, edilýän biri ýanyndakylara näme gerek diýýär-ä, gyýylyp gitdiler. Ertire maşyn eretdiýen bolýar eýsem. Aýdýara ors arak içdi ölsün ýatlaýa, türkmen arak içdi guşun ýatlaýa diýýara. Tüweleme göz degmesin, gözem degseň ýaşarýandyr, ýöne göwne degilmese, derrew segsen ýaşalýandyr. Akylly saýanyň kezzap çykyp dur, dogruçyl saýanyň bezzap çykyp dur. Iň ynamdar kakaňdyr welin,

Men ertir öýüme çagyr aýdyp bereýin. Her näze bar tebeterin orýan. Bolýar bir mujuk. Aýal maşgala ýollan gelýär, üç oglan dogurlajak bolupdyr-da, beýtmäň maňa diýipdir. Edesiňiz gelýärmi hawa? Agşam 9-a baryň, 10 täçäni üçiňiz eýleberiň. Ýöne beýtmäň, utanýan men. Gelýä on daýaw äri bar ekende. Är men etjek boldur aglap. Haçan näçä gelýä? Dokuda gelýä. Iş gatşan ýerinde mokurjaga otur ýapgaçyga. Olara geldi bir kombinaşkada çyk diýipdir. Reklamany güýçlendirmediler. Haçan bir gelin bir birden. Duýurdy ony agzyna eýni burdar berip. Agzyna trýapka-da guýup, götüne-de gatyk guýup, bir sagat işletdi, ýa-da ýeňçe ýeri, eýeň ogully. On boldy, bar beýlekä geldi. Bir çykdy diýen bol ýa-da syýagasyny aldy meýdýan diýen ony ýeňçe ýedirdirip diýmeli däl-de. Üçünji bagyrýa diýer-dä, bärdäkiler aýdýar, gaty gutardy öýdýän ýeňçe. Waý Allam-eý!

Paş etdirseň toýuňa awlap bereýin. Her kimiň o öz zady bar da indi. Kustu bar. Obaň başlygy bar eken. Başlyk işi hem prokuratura geçipdir diýýärler. Başlyk aýdýar, oň bar kamaý şu günden bu ne ne. Ony ertire bildir ýa. Ýa zagar ýa. Şapýor ýerden alyp da gidip alşam on bire gelýär eken. Hojalyk eklejek bolup.

Amannazar Garyba bir aýdan bir ýerine alyp kowupdyranda, gülkünji adama ýöňkelýär anykda, saňa-maňa. Günortan ýa teka täzelen aýal bankalar şakyryp, çukuryp, öýdäki näme etjek bolýaň diýipdir-de, kakasy gyşa samat ýapjak bolýar. Amannazar aýdýar, sen ejeňiz geň gyşa-da galjak bolýaň majyr diýip. Tagtabazara çenli Amannazar halypa ýoldan gelýär, suw rakdy çaýypdyr-da içi geçip, oňa çenli iki sany bok togulýan doňuzak, Waw-waw!

Ýaşyl götleşikdir maly da onda seki maldan aýa çek. Ýetdi gamalan o ejekdi. Är aýal ýarma gaja garpyz aldy çagalar çar ine ýüregi. Dilimläp iýin dilimläp. Geçen gaga ýekeçe garpyjyk goýaýyň-a. Ýatýan ýerinde bir garpyjyk goýaýypdyr-da, agşam sypalaýyp duran aýalynyň ýanbaşyna çykaýypdyr-da,

Ýetde bir hakmat diýe dot ýeriňe ýapmasaň ölümden alyp galýan diýip. Ejem o ejeň bar onda maňa gerek gel. Sapdyr don bäşde bir hakmat diýe dot şudur şuna ýok görüp. Ýedem mok men. Ýakynlap barýan da üçde peýan saklaýypdyr. Näme diýen dot ýerime berýän ýok görüp. Üçden sen ýa pituklary bar aly çem mok ejem. Olar tapdyp öwräýipdir. Başda oýun galaýda ejem. Biriň öýüne dynç almanam ana adymy bilip barýan ýokaryna çykdym. Biýgiş bilen herez duran-da, girýäň ol köwüş duran-da. Pagady! Köwüş kimiňki? Gygyrtdyrma! Harçka ýok öýde! Ýokarkyň özüň gurar. Howan ýok, ýokarkyň özüň gurar. Milliona ýetip barýan-da, ýokarda gaýdy bu hojalyga meleklemeli maýdan bar. Ýaşula özüne dek ýapyryp dur-da. Şol şu taý täze geldi ötden ýaman gowuk çykdy. Bolýa bolýa bolýa. Ol soranma şu wagt senden soranma bolýa. Toýlar toýlar üstün. Bolýa sag bol görjeň garyň bana hiç bol. Sen ýaşa biz ýörejek. Sag bol. Günde gor aýda gor öz wagty bilen Öz wagty gelende süýjar almalar, Başagaý durmuşda darykma kalbym, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bir ömürde müň alada gaýgy bar, Adamlaryň garasy bar, agy bar, Şükür ýöne ähli zadyň çägi bar. Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bugdaýa suw tutsaň, çaýyrda ganýar, Laçyny künem bolup, garga-da gaýýar, Çybyklar çüýreýär, tüňňeler galýar. Gyssanma, Hemme zat ýerbe-ýer bolar. Eşegiň yzyna tirkelen düýe, namysdan ölenmiş, öz etini ýe, gurpak tozak gider, butnamaz gaýa, gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Mydam bolup durmaz, dokuzyň doly, başyň belent tut, pes tutup päli, küştüň nallarynyň dikilişi ýaly, Gyssanma hemme zat ýerli ýeri bolardy ýa. Goý şeýle bolsun. Gowy bolsun. Dost diýipdir hikmet ok çekip bolýarmy diýipdir de. Ha o ýere birinji götüňi stalba dikmeli ejeň. Aňyrdan uly maşyn gelýände, bir muçuk amca. Uly maşyn gelýände gaýzaklapdyr, halap diýip, biziňki nas berde ýa. Daşym diýipdir, aýagym pors diýipdir da. Inim aňyrsy götden gaýdar da diýen goýar. Çaý bar, çaý bar. Çaý, nani mekan. Bolly, aýn, çykdy, jetmäli otur bu. Näme üçin Allatagalla gyzlaňkyny bärsinden goýupdyr diýýär-dä. Biziňkinem bärden goýsaň bolmaýarmy diýipdir-dä. Ellä çenli alarsyň, hinduňky ýaly süýşlär ýörersiň ejeňi. Oň ýatýa-da kime gerek ejeň gyz boşlap goýaýmasaň gyzy. Şäher jaýlaryna bir komat ejesini etjek, bar oglum duzy getir, bar oglum duzy getir. Dördünji gezegem duz getirdi, ejesini ýaplap ýatanda, Bar oglum duz getirdi-ä, kaka, duz size däden-aý, zaý bal boluň diýipdir. Duz getir, duz getir diýipdir. Boldy, şular düşünse bolýar-a şular. Şular ýaly ýap bar eken-le, bir mugt diňläliň, aňyrsynda ýaşuly balypjyk oturan, aýally adam ýok, mynsam işlänok, çeňňegiňi ataý. Bärde-de ýaş oglan ýaşuly ýarym sagadyň içinde ýartalsa balyp tutdy diýýär-ä. Ýaş oglan öwrülip, Ýaşuly, hiç oňa näme dakýaň, ikimizem bir ýapda ötýäs, näme? Ýaşuly aýdýar, Inim, öýden çykamda munyňa seretýän diýseler, saga ýykylyp dursa, buzag dakýan, çepe ýykylyp dursa, şir bäge. Oglan soraýar, Ýaşuly, dik dursa näme dakmaly diýipdirler. Dik dursa, balykda götüň berjek, merjek. Soňuna bargaýyň-aý, ýaş oglan gaçyp, Ýaşulyň gaçyrak-da.

Piliň daşyňy dep ätmese ejekge şo pilmok pidaraz zawaryň bäde pil otyrt diýädä. Ejeň ýerinde durup nepese suw sepýä diýädä ýaňky pil şeýtdir. Amerikanlar nepes bilen surata da düşüp Hindistana nepes owal bermeli ekeniň ejeňi mäne bankrot oturtdyň ahme. Nepes hormatyňa sag bol degişýän ine sag aman bar marady. Bir diplomat dollar berdiňe pil Binýan maşyn deşen seredip duranda ejeň aýdy maşyna binýana ejeň diýli. Altaýdanyň zap çeýne geldi diýýärä. Indi şo pili kim gürledi bilse iki million dollar. Be haýwanama gepmäne goý baryp gören tanamazmy garyp. Bädan samolýoty uçyp şo maşynly barýar ol. Pil duranda Nepes salowmalikim a neýçerle gowy. Muňa bir depäýme ejeňize ýol kremňamy diýip durýar. Paýhanda mumyýa dewamlar diýip durýar piliň özi. Aýdýara şükür elimden gelmeýän zat ýok. Ile dile berilýän zat ýok. Öňden görýäne willidiler, hiç zat bilmeýäne üllidiler. Käbir köp bilmişlere olam ejeňizken biriniň döllidiler diýer. Biriniň on ýedi sany ogly bolupdyr-da, kakalarym bir sagatdan göterýärler diýýär ýokarda. Kakamjan hormatyňa laý boldy. Goňşyny gagyzatmadan göräýipdir-de, Görýäň, munuň kakalaryny bažyra täç edýärler. Sizden ola derek ýok diýipdir-de, goňşyny ora düşüräýseň indem diýipdir. Aňyrdakalar aýdýar, Düşürseň ogul ýasaýan, a nög edýän, a şeýlelikden boldy diýip. Gerekse sogap iş edýän ýaly-la. Ýere düşürseň on sekizinji gelýär, a şeýlelik diýip. Aý, irkileň, muşa pata nahar-da diýip ýasaýarlar-da. Wagtynda ana gomal alyp dursaň ony indi geý. Ýaşuly on bäş sany oglum bar, ekläp bilemok diýip. Gelneje bitip bir al goýsak nädýär? Üsgürseň gaçyp dur-ow diýip. Onda ýaşuly Onda ýaşuly bir ýumurtgaňy aýyraly diýipdir. Dugtar-da, çyt aýyrýar. Tikikle täze ýyl gel, nätdi?

Ýaşuly guşa barypdyr, oja guş puluňy alyp, puluňy ogurlaýandyr, şo häzir boldy. A hemme zady ýalaňaçdyr, indi telpegiň içinde elli manat, ýüz manat ýaplap ýatan-da. Aýal soraýar, telpegiň näme diýdi, düýn-o gün aýalyň ogluny ogurlap pata aldy, ýöne bolýar. Indi pata ne pürçügem indi. Ýaşulylar pata baranda soraşaýyň, soraň, soraň diýdi.

Öýdäki häzirem emdirýär ejesini. Ýaşullar ýatymdyrmyç ata, ata! Hak ogluň kemçilik çagy. Ýol güräp geçen bir maşyn geçdi, bir manat işi açma. Ata, bir maşyn geçip gitdi. Bir manat oglum. Ata ýene geçdi iki manat.

Amannazar uly ýoldan gelýän üç sany oglan gepinde tutjak bolýar-da, Aman kaka, siz kim metronom diýipdir-de, Amannazar aýdýar, türzüňmi dert beýendiň ejeň. Allah nur aýdýar. Bar jigimjan bar, daşa doýlan bar. Aý menen, senem agşam ýeriňe diýjege men diýen men.
Mä, tohum ses berdi. Mawa, adam muň ýitini alýar da ýaşy. Eý, bananyň ýitini alanyň men. Aşgabadyň awtony okyp, iki sany awtony garaşdyran, awtony çyraşdyran, sen näçe garaşýaň? Sekizlige aňyrdan elli sekizlik awtobus gelýän-de, iki iňňem bile gelýär diýen weli geldi. Elli sekizlik gelýär-de, pokoýda iki sany owunsa çykyp oturan-da, Dost, ýolbars gelýär diýipdir, han, han-ha, işigiň şu wagt gylt şolsa diýen bolupdyr-da, han-ha, han-ha, sen meň alyş diýipdir-de, Maň alyş däl-haw, agam alyş diýen weli geldi. Alyş haçan geljek, geýnir, geýnir. Olar eýýäm ikiňem aýryýar. Olam aýtjak Jimjan ýöne wara. Şu täze programmadan aýdaýjak bolýana düýn çagyp. Ha. Ýok, am köke gerek geldi. Sen gäwä çaýdan awar tut. Köke çykdy jetmeller ojalgam. Olam al. Bolýa onam aýt ýöne şu wagt näme kellim diýsene şu. Akyş men jan ýa dostum. Onuň bir hormat edip wagt edip onuň

Bir aýda beýik tozap durda bir gün tozanam gutarar diýen bolýaňy. Tozan gutarar bu ýene daş ogluň girjen gelýär. Şoň üçin diňläliň, gaýrat ediň. Sebäbi bu bagşylar ýa toklaýlap hojalyk dok giden mokdany. Çoçu ölçäp de, waý, deň o togy ýa-da. O ýene gola gaýrat etdi fal. Bar togy bolýandyr. Erdi, erdi elektrik gelene. Beýläňe urulacak maňa.
E, çay getirme. Çay gelýäm da bolýar. Men hem özüme maýdy bilýän Sen ne ýerden getirmeli? Evet, Maýdy git git. Am gelýän çaýa bir mähir aýtmaly. Çay diýmeli. Çay. Hanştap bir ýere gel. Bolýar, bolýar. Çay. Bolýa bolýa şu gün äklerseňiz boldy gitmäkä. Bu Biz öýe barmasak bolýa. Boldy amjan boldy. Bir minut diňläliň. Ýekejemiň. Eý biram jaň gele daşaýyk gidip gepleşäýeliň we bir muçuk bölmäliň. Boldy boldy. Ine maňa jaň gelmez. Hap şeýne ýok oldy diýip barýar da ýerine. Onda çykarýar diýip ýazyldy da. Pikerin jaň etseň öldi. Şol goýmalylar. Banyýada, ulgamda, atda goýsaň bolana o. Çölde ýiti galan çopanjylyk dost pikir az adama ýok diýipdir. Dawaý düýäni işläli diýipdir. Boýumyz ýetenok, barik san naw göter, türkmen nä? Bolýa amja Akyşjan. Akyş, maňa hiç zada merekdaş diňlesene bolup çaý, men bularam alyp git şundan şeýle hak. Naw.
Çölde ýiti galan çopanjylyk dost pikir az adama dawaý düýäni işläli. Boýumyz ýetenok, barik san naw göter, türkmen nä? Peredelk edip daýyp, düýäni naňyp ýalaňaçlap, itekläp, düýäni gaýyp alyp gaýyp duranda gezek meselesi etdireni, mowluklar, hungarlyk bilenjik sazlap duranda-da, o düşýär, bu münýär, herime gelipdir, ýigrimi bäş ýaşadyňyz, ejeň ilýär, haýwan et berdi diýipdir-de, bulara aýdanym bolýar, Perim aga şeýtandan dürli bagyşla diýenim gelýär-ä. Şo wagt şeýtan geçip barýan, sikim iýmesene, ejeň münýär, bir ýom menä barynja görsün.